Dumelang, ke a le lotšha, ke a le dumediša go semoya ka Doctor Magabo. Le kgone ke rata re bolele ka angel number three. Molaetša wa mangiloi o e le gore go e tla mo go wena o tla jalo ka number three. Ka nako nngwe o robetše bošego go phafarega o lebelela nako ya gago o kgwetša e le exactly three a m. ka nako nngwe o sepela mo strateng gomme o lebelela um dintloši tše tšona o bona ntloši le e tšea mahlo e goga mahlo a gago go e lebelela house number e ngwadile number three. ka nako nngwe o tshwere buka ya gago novel ya gago wa e bula fela go tšwa page number three nako nngwe o robetše gomme ka re ga ditoro tša gago goba ka ra toro ya gago o bona go no tšwelela number three kgafetša kgafetša ka nako nngwe o mola ntle o lebelela kwa godimo o bona maeba a mararo a fofa goba o bona dinonyane tše tharo di kitimakitima ka mo jarateng ya gago ana number three e ra goreng pele ke le botša gore number three e ra goreng a re amogeleng ba e le gore ke mathomo ba tsena monano la rena ke a le amogela go se moya ka doctor magabo gomme ke kgopela gore le re ge le ipshina ka taba tše ke le tshwaretse go tsona le se ke la lebala go subscribe le like channel ya rena le kgotle notification bell gape ebile le share di-video tša rena le batho ba e le gore la ba rata ke a le leboga angel number three e ra go reng molaetša wa mangeloi wa number three o ra go reng go bona number three e tšwelela go wena kgafetša-kgafetša o tsebe gore mangwelwe a gago a bolela le wena ba nyaka attention ba nyaka gore o ba theeletše sa bohlokwa ke gore o tlo o swantse o ba theeletše and o tlo ba theeletša jwang ke setse ke boletše gantši ka re o tlo šomiša yona intuition intuition a e tlo guida gore na mangwele a gago a reng o tlo theeletša gape le ka ditoro ka gore ba tla bolela le wena gape le ka ditoro ka nakong ba kgona go romela motho mo go wena lano re letse re dikgangwe no kwa mothola a go botsa dilo tse e le gore di a go tshwenya mo pelong kore ka re mothola o tsebile gore wena o na le mathata mare mothola a sa tsebe mothola a no tla a no thoma go bolela ene a kgwetsa ebile a go thoba pelo goba a kgwetse le gore mothola dilo tsa di bolelang kore o fa di-good advice and o tlo kgona go tšea the right decisions after go kwa mantšu a tšwang mo molomong a motho ola okay um number two ke ntho ela gore ge mangwelo ya gago ba e tla mo go wena kore ba setho ba go botša ka energy go bona bona number three o tsebe gore energy e leng mo go wena ke energy e botse ke a positive one gore go tletše kganya mo go wena ke energy e botse ene ge e go le kganya goba go le energy e botse kore number three ela e go botsa gore ye ebile ke yone nako e la gore ge e le gore o nyako manifesta dilo ge e le go na le selo se e le gore wa se nyaka ka raphelo ba gago ye ke yone nako e botse ya gore selo seo o se rapelele o se kgopele o manifeste setle ka ra bophelo ba gago and ebile ya buša e go botsa gape gore ntho e ne o e dirang ka se sebaka e ka ba mošomo e ka ba business jalo le jalo o tsebe gore ntho e tlo tlišetša katlego e go botsa ka dilo tše di botse tše di di tla ka re ga bophelo ba gago gore a re success e tla ka ra bophelo ba gago o be ready for yona number three ka ke setse ke boletse ka re o tlo theeletša intuition ya gago kore number three le go e bona and then molaetso mongwe gape kore theeletša theeletša ge ba bolela theeletša intuition ewe o seke wa e ignora o tla kgwetsa le gore ke kgale ba ntse ba le ka go bolela but o e ignora gantšhi le gantšhi yone ka number three number three ele ba go botsa gore o seke wa e ignora theeletša intuition ewe re bolela le wena ene re go botsa dilo tša bohlokwa ene ebile gape e sa go botša gape gore you are on the right track go ka kgwetše le gore go na le tšelo go nyako di dira mare bo ena le ditao tsenyana o be o bona o ka re dilo di ka se sepele gabotse jale ba go botša gore tseba gore dilo di sa tlo sepela gabotse tlogela go ke tšhoga tlogela go ke nyatša dilo di tlo sepela gabotse gobane mangelo a gago ba dirang ba na le wena ba tlo tšama bantse ba go guida all the way until ebile o kgona go fetša goba o fitlhelela tsona dilo tše wena wa di nyaka number four gape ebile e go botša ka creativity ye ke nako e le botsela gore o thoma go tšweletša di-creative ideas tša gago tšona megopolo e mebotse o fela o itla o e ba le yona megopolo e le gore e ka o tlišetša katlego ka ra bophelo megopolo e le gore ka yona o tlo kgona go thuša batho ba bangwe ga o tlo benefita o itee o tlo benefita le batho ba bangwe ke tšona di-creative ideas ka nako ma ka o fa um mogopolo wa gore o ngwale buka ba ba o fa le setori sa buke o rena o ngwale buka mohutamang ene wa kgotšele gore ga o na idea ya go ngwala buka mara go ka thoma wa nna fase wa tšea pene ya gago wa bitša mangwele ya gago wa thoma wa ngwala o tlo bona o ngwadile bile o feditše ka baka la gore ga o na idea ya go ngwala buka ga senko wa ngwala buka pele obviously o sa tlo nyaka motho wa o tlo e edita o sa tlo nyaka motho wa o tlo go publishetša yona then ke ntho e la goreng batho ba mabe ba benefita jwang o no la tlogo a tlo go e edita ge buka e bereka e, e rekiwa e tsentšha letseno then o sa tlo mo patela then motho ya lena o kgona go kry-a something from wena from di-creative ideas tša gago le yena o tlo benefita le one la a e publishitšeng le yena o sa tlo mo patela then ke ntho e la gore o dirang o thušitše motho o mongwe ka your creative ideas o kgonne go mo patela gore le yena a kgone go phela number five and ka e ke setse ke boletse ka re ye ke nako e la gore o thome go manifesta dilo tše e le gore wa di nyaka go bone number three o tlo ba le buka ya gago ye e leng gore e tla ba e le manifestation book o tlo ngwala gore na wena o rata go tšweletša eng le eng gantši ke fela ke bolela ke re a re reng every year mathomong a ngwaga ka january di-two tša bojanuary mola and then re dule fase re plane tša ngwaga wa rena gore na ngwaga oke ke nyaka go bona ke tšweletša eng leng leng o tlo di ngwala fase dilo tše le gore wena o rata go di tšweletša o rata go di fitlhelela ene o tlo re go dingwana dilo tšewe wa bona gore na ke nnete dilo tše nka kgona go di fitlhelela na o se ka ngwala ntho e le gore total wa tseba gore ye nka se e kgoneke mohlala wa kgotsa le se motlho mongwe o ngwala ntho e la gore ke nyaka go bona ke reka ntlo ka toropong mare motlho mongwe ntse o tseba gore okay mo berekang gona goba ka salary e le gore wena wa e kry-a obviously o ka se qualify o kgwetša o ngwala mola gore ke nyaka go reka koloi motlho mongwe mmereko o berekang gona ga se permanent ene ebile kgaošo ya rona contract ba tla e renewa or jwang so ya ba e la gore obviously o ka nna wa kgona gore o reke koloi go ka nna go apala gore o reke koloi ge o tlo manifesta dilo tše o ratago go di fitlhelela o tlo ngwala dilo tše e leng gore wa tseba gore ke nnete o ka kgona go di fitlhelela ene ge e le gore ke dilo tše e le gore di nyaka tšhelete di nyaka go rekiwa then o tlo ngwala gape le gore na tšhelete yewe e tla ba e tšwa kae o se ka kgotsa o rata go manifesta ntho e le gore tšhelete ya gona ebile a tsona e tla ba e tšwa e le kae ee go na le manifestation o e le gore o ka manifesta tšhelete wa kgotsa o dira manifestation wa gore a kere motlho mongwe na le business wa dira manifestation wa gore business ya gago e gole business ya gago e utlišetše letseno le le kakang motlho mongwe ngwana gore ngwaga go fela ke rata gore business ya ka e bane e ntlišeditše commission e kakang goba e gotse go go kakang O ka gona gape le manifestation e le gore kudu go e le gore o rata go betšha dilotho di-powerball jwale le jwalo gwa kgonagala gore o dire manifestation o ke e leng gore o tlo gore go manifesta wa ipotsa gore nna ke ya go itshwara e lotho ke ya go itshwara e lotho mara o gopole gore manifestation o mongwe le mongwe wa berekelwa ga o no bolela fela ka molomo goba ngwala fase wa re ke ya go tshwara e lotho mara o kgwetse le gore wena ga o na faith ga o na tshepo ya gore o ya go e tshwara manifestation wa berekelwa ntle le le le le le go ba le faith go na dilo tše dintši tše le gore go le gore o nyako o nyako o kry-a selo o nyaka gore selo se tle go wena especially tšhelete go na le tše le gore o tshwanetse o di dire go na le ka tsela e le gore o tshwanetse o manifeste ka yona re tla tla re re tsena kudu ka gare ga dilo tšeo tša manifestation okay re sale go angel number three go bona angel number three mo point number six e ra goreng e go botša gape gore dithapelo tša gago di a fihla goba ebile di fihlile mo di swantse di fihle gona wa rapela every day tseba gore dithapelo tša gago di fihlile mo di swantse di fihle gona modimo wa go kwa mangelo a gago a go kwa ge number three ela e tla ba go bontšha gore re a go kwa goba re go kwele ene ebile re tlo phethagatša dikgopelo tša gago ka mokana ga tšona so ge ba tlo di phethagatša dilo tše ka moka tše e le gore o sa tlo di kry-a then ke nako e la gore o thome go di manifesta jale gore ka nnete di tle mo go wena okay mo go number seven number three e go botša gape le goreng ke nako ya gore o ipshine ka bophelo ba gago o dire dilo tše e le gore wa di rata le batho ba e le gore wa ba rata ka nako ngwe kgotse e le gore o motho e le gore o bereka o bereka gagolo nako e ntšhi o spenda o le mmerekong motlhomong ebile o kry nako ya gore o fele o bonda le bana ba gago ba family ya gago goba nako ngwe ebile o ba busy mo e leng gore ga o kgone gore le ka di-weekente o sepele o re e re ke o etela mogwera ka kae kae kae kae jale number three ele go botsa gore o berekile ka thata jale ye ke nako e la gore kore le wena o direng o o relaxe nyana o bonde le batho ba bangwe o enjoye bophelo ba gago okay mo go number eight number three e go botša gape le gore jale ye ke nako ya gore o ke polele kore o communicate o ke expresse o bolele se se jwang botenteng ba pelo ya gago o bontšhe batho ditalente tša gago moo go tlo tsena le the throat chakra go ra gore throat chakra wa ge e le gore e tswalelegile ke nako e le ya gore o bereke ka yona o e bule gore o kgone go bolela o seke wa ba le ditlhong o kgone go express ge ba re presentation o tsebo gore ke nnete ke ya go ema pele ga batho nka se be le ditlhong ke ya go itira e then dilo tša tshwana le di-low self esteem mo kgotse e le gore motlho mongwe ba le go kinyatša di santse di fele so go raya gore go ka kgotse e le gore o bona gore through chakra e tswalelegile then number three yela e go botša gape ke yona into e sign ya gore e tswalelegile through chakra ge e le gore wena ke nete o ba le ditlhong through chakra ela e tswalelegile then ke nako ela o dira o e buile o e balance and then gape mo go number nine engine number three e go botša ka a romantic love lerato le le botse ge e le gore mohlho mongwe le busy too much wena le molekane wa gago o mongwe o ya mmerekong o mongwe ya mmerekong ge le boa le lapile ka mokana lena a gona nako e la gore le ka nna mmogo la ipsina la bontšhana mokgwa le ratanang ka gona then ye ke nako e le ya gore o bonde le your partner le ipsene motlho mongwe le ka ya mo le yang gona goba motlho mongwe wa rekela um partner ya gago something se le gore wa tsaya se tla mo thabiša then ke gona ke yona e romantic love la spenda some time together ye ke nako e la gore o lebelele family family e seke ya, ya, ya senyega goba e seke ya, ya, ya tlhatlhamologa wena o le busy o lebeletše mebereko too much then ke ntšhela gore o balance dilo tša gago wa tsa gore o tlo balantsha mmereko wa gago le tše dingwe gape like di-relationship dilo ka moka tsona tshwanetse di be balanced and then point ya mafelelo point number ten angel number three e go botsa gape gore o tlhokomele o lebelele the past, the present and the future. Lo tše di diragatšeng kwa morago, tše di diragalang gane jalo, le tše e le gore di sa tlo diragala. A ke re wena o planner for success, o planner for dilo tše di botse. O tlo lebelela gore na mo leng gona gane jalo, ke eng e leng e leng e lo tše le gore ga di sepele gabotse. Goba ke eng e leng e leng e lo tše e leng gore o busy ka tšona o bereka ka tšona and o rata gore um katlego ya tšona e be e jwang o nyaka bona di-end results tša dilo tše le gore o bereka ka tšona ga gadi jalo and then wa lebelela gore na ke nnete ke tla e fitlhelela katlego ye ke e nyaka go na dilo tše ke bening busy ka tšona gantšo ke berekanang le tšona e ka ba di-projects e ka ba business e ka ba eng ana e tla atlega ka go ya ka mokgwa ke nyakang ka gona na and then go bona gore go ka ba le mathata then ke ona ntho e la gore nama o fixe mathata a gago e sa legane jalo fixa mo bona ka gore dilo di tla tla di sa sepele gabotse gore o kgone go tlo humana katlego yeo e le gore wa e nyaka and gape o tlo lebelela le the past the past gantšhe re e lebelela a ke rate re lebelela dilo tse le gore di re tshwentše ka ramaphelo dilo tše lo di dirile gore re lle kore re sotlege the past e re e lebelela ke rata gore go o lebelela the past o lebelele the past when coming to ditšhelete when coming to mebereko when coming to success ana ke eng dilo tše di raketseng kwa morago tše e le gore di affecta bophelo ba gago gane jalo kore o tlo lebelela dilo tše gore ga di sepela gabotse dilo tše gore di seke tša sepela gabotse di affecta ke eng di affectile ke eng kwa morago ke eng dilo tše di raketseng kwa morago tše e le gore di affecta bophelo ba ka ga gane jalo and then what you're going to do kore o tlo learner from those mistakes from tsona lo tšela ditracatšong kwa morago and then o tla bona then o kgona go planela for tomorrow and then tomorrow ya gago e ba jwang e ba katlego ke tsona top ten tše ke bego ke di tshwaretse tsona tše e le gore di wela under angel number three ke a le leboga